Thirtute ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun tum chu Georgette Alice Birdoff i kum sawm hnih mi nula hmeltha leh hausa tak rawng taka an thah chungchang kha kan ngaithla ho dawn a ni. Georgette hi May ni ruk sangkhat zakua sawmhnih pali kha New York khawpuiah a lo piang a, mi hausa leh. Thilti theih tak chhungkuaha lo piangin a pa hi oil sem chhuahna a thuneitu lian zingah a tel a. A hming chu George Frederick Birdhoff a ni. Georgette hian u hmeichhia pakhat Connie tia an koh chu a nei bawk a. Saint Agatha-ah a lut a, girls school a ni a. Mi hausa fate leh mi thilti theih tak tak fate chauh an lut thei a ni. A nu Constance-i chuan vanduai thlak takin kum sangkhat zakual sawmthum panga khan a boral san a, Hemi hnu hian an chhungkua a insawnin New York atangin Los Angeles-ah an pem ta a. Hetah pawh hian Georgette-i chuan mi hausa school an tih mai, Marlboro School leh Westlake School, ah te chuan a lut leh a. A lo nulat ve deuh hnu chuan Georgette-i chuan duhthusam leh nihchak em em mai a nei a, chu chu actress nih chu a ni. Tichuan, a tumte tihlawhtling turin West Hollywood-a August sangkhat zakua sawmli pali khan kum sawmhnih mi chauh niin apartment luahin a awm hrang ta rawi a. Hollywood Canteen-ah hostess hna hmuhin a thawk ve ta a ni. He a hnathawhna hmun hi sipai hoten hlimhlawp bawl nana an hman lar ber pawl a ni a. Indopui pahnihna hun lai ni vangin sipai ho an tam thei hle a. Restaurant leh mipa ho Intihhlimna deuh tawp a nih vangin sipai zawng zawng deuh thaw zantin an kal khawm thin a ni. A hnathawhna atanga a chhar Jerome N. Brown sipai ve tho nen chuan an inkhawp a, thil mak deuh mai chu thi a an hmuh hma ni chiah hian dollar za sawm sarih panga check-a la chhuakin airline ticket El Paso, Texas lam panin dollar sawmkua in Chumi ni la la chuan a buk a, a thiante bulah chuan a sipai bialpa hmu turin a kal dawn tih a hrilh a. A bialpa hi an inhmuh hnu rei lo têah Texas-ah a haw leh nghal avangin rei pawh an inhmu hman lo a, mahse love letter inthawn in an inbe tawn reng a ni. A thihni hian a thiante chuan hlim hmel a put reng thu leh a bialpa Jerome-a hmu tura a phur em em thu an sawi a. A pawisa lak chhuah te chu ticket book nan a hman bakah a sam te siam tirin a thiante nen bazar nan an hmang bawk a. Georgette hian Hollywood Kanchiin a thawk ve tho. Thian pakhat a hming June Ziglary a nei a. June-i sawi danin Georgette-i a thih dawn zan hian A bialpa nena an inhmuh hnu a a rawn haw leh hnu a ni a. Georgette hi a thih dawn zan hian nawm loh hmelin hna a rawn kal tur chu a nervous hmel em em a. A hna ṭan hmain a car ah ṭhu in la a phiar char char thu a sawi bawk a, hei hi vawikhat mah a la ti ngai lo tih a sawi a ni. Vawikhat chu ka inah zan khat lek a riah theih ang em tih min zawt bawk a ti a, mahse a chhan a zawh chuan a sawi duh loh thu a hrilh bawk a. Zam dar sarih ah chuan an thian dun chuan. an hna chan hun a nih vangin Kanchinah an lut dun ta a. Zan dang ang bawkin buaina em em a awm lo va, mahse zana rei deuh hnu chuan mi pakhat hi a rawn kal ta a, chupa chuan Georgette-i mipa lampuite apiang chu lo thikin a lo ti buai zel a. Chu chu Georgette-i chuan a ning em em a, Georgette-i hna pakhat a ni bawk si a, serviceman ho lampui chu. Mahse, he sipai pa hian Georgette-i lampui tawh phawt chu lo ti buaiin, Keima'n ka lampui duh che, a lo ti zel mai a. A tawpah chuan a lampui ta nge nge a. Mahse, a ruk tak chuan Georgette-i chu a lawm lo hle a, a thiante bulah pawh mi mak tak a ni tiin a sawi nghe nghe. Chumi zan chuan zan dar sawmpakhat lem ni sawmpanga velah haw turin a chhuak ta a. Amah chauha kalin a thawhpui te chu a mang tha a, a inkhalhawng ta a ni. A tuk chu Oktobarni sawm pahnih sangkha zakua sawmli pali a ni a. Chumi ni chuan Georgette-i apartment enkawltu leh a nupui ni bawk in tifaitu chu apartment tifai turin an lut a, a ruang chu an va hmu ta a. Bathtub-ah bawkkhup zawngin a lo awm a, a ka-ah puan a lo inhnawh bawk a, A taksa ah chuan sawisakna hnuhma tam tak hmuh a ni a, a malpui ah phei chuan kut phah thla ni awm tak taka hmerhna ni ngei a lang a awm bawk a, a lu ah hliam na tak a tuar a, a dul ah hliam lian tham tak a awm bawk a ni. A taksa te chu en dik a nih hnu in puangsual a tawk ngei a ni tih chhui chhuah a ni bawk a. Forensic ho rindanin tuin emaw a dulai hian an nghawk ni ngeiin an ring a ni. A inchhungah evidence vel zawnga an han enkual chuan Georgette-i choka a bawlhhlawh dah khawmah chuan green beans eina hnu hma an hmu a. Postmortem result atang chuan a thih hma darkar khat velah Green beans chu a ei ngei a ni tih a lang a, a haw hnuah a thi nghal mai lo tih chu an hre leh ta phawt a. Police te rin dan chuan a bedroom-ah misual hian lo nghak char charin a room-a a luh hun a lo nghak a nih hmel a. Mahse, an rilru tibuai em em tu pakhat chu rukru lo lut pawh ni ta se, he a apartment luah-ah hian thil hlu tak tak leh man to tak tak a tam em em a, a tle reuh man to tak tak te pawh Engmah a bo hauh bawk si lo chu a ni. Thil pakhat a bo a nih an rin chu a purse-ah dollar za chu a awm lo ni ngeiin an hria a, mahse hei pawh hi chiang takin an sawi thei chuang lo va. A chhan chu tuman engzat chiah nge a purse-ah hian a kawl tih an hriat pui lo a ni. A car chu Los Angeles bul hnaiah hmuh a ni bawk a, ruk bo ni ngeiin a lang a, mahse rutu hian A petrol zawh vangin a kalsan a, motor dang nena an insutna hnu hma khuar zau tak hmuh a ni bawk a. Mahse, a rutu awm ang hmuh a ni lo va, rinhlelh pawh an nei lo a ni. Georgette-i thenawmte chuan a thi zanah hian thawm an hriat thu an sawi a, An thawm hriat chu duh tawk rawh, duh tawk rawh. Min tihlum tak ngial dawn, tih a ni a. Mahse, chhungkaw intihbuaina a nih an rin avangin an mutsan leh mai a ni tih thuneitute an hrilh. Thawmhse tudang leh te chu apartment enkawltu pa chu a ni a, chu pa chuan zandar sawm pahnih vel a ni a, Georgette-i apartment atang chuan pheikhawk sang nena kal ru ṭhek ṭhek chuan min tiharh a, a hnu lawkah Che-i thlauh thawm ni awm tak hi a ri ṭhuai a, a bak chu ka hre chhunzawm lo a ti bawk a ni. Tualthahna chhui changtute chuan rindan chi hrang hrang an nei a, pakhatah chuan. Mi tu emaw Georgette-i apartment-ah lut ruin a lo haw hun chang reng tu an awm a nih an ring a. A dang lehah chuan mi pakhatin zana a haw chu zui ruin door bell chu a hmet a, kawngka rawn hawn ve leh bei nghalin a that zui ta niin an ring a. A dang lehah chuan sipai pakhat hruai hawiin chu pa chuan in thleng a rawn thlah a, that tura a let leh a nih an rin thu an sawi bawk. Mahse hei hi chuan awmzia mumal a nei vak lo a, a chhan chu Hollywood country-na a thawh. A thawhpui thiante chuan amah chauh a a inkhal haw an hmu a ni. A thiante sawi danin hmeichhe pangngai tak a ni a, a hmelhriat ngai loh mipa suai lut duh mi a ni lo an ti ve tlat a ni. Georgette-i room-ah chuan diary an chhar a, Georgette-i ta niin a mipa daydream zawng zawng te leh an mizia te ziahna bu a lo ni a, a sipai bialpa te leh a bialpa ni chiah lo a hnimhnai ho hrim hrim chu tam tak a ziak a, police te chuan rinhlelh tam tak an nei ta a, zawhna han zawh chan tur ber pawh an hre lo a ni. A hmasa berah chuan a bialpa Jerome M. Brown chu an ko ta a, mahse Jerome M. Brown chuanin Georgette-in Los Angeles-ah amah hmu tura a rawn kal loh thu chu a sawi a, an inhmuh hnunung ber ni chu A hnathawhna Hollywood kan China an inhmuh chu a ni tih a sawi ve tlat a, tichuan rinhlelh lihs atangin an peih leh ta a. Mi pakhat rinhlelh awm ve tak chu an ko leh a, chu pa chu Georgette-i thihzana mipa a lampui a piang lo thi ka lo ti buai ziah tu kha a ni a, zawhna an zawt a, mahse thuneitute chuan rinhlelh lihs atangin an peih leh ta a, hei hi enge chhan chiang taka sawi tur pawh a awm lem lo a ni. a rinhlelh awm tehlul nen. Kanjina a thawhpui te chuan mipa a lo biak thin te leh a lo date thin te chu an hrilh vek hlawm a, mahse mi tam tak zawhna an zawt a, an biak nual hnuah pawh han rinhlelh eih pawh an nei lo chu thil mak tak a ni a. A thawhpui nu bulah zan khat riah a dil ve chhan te a inchungah engmah bo awm lova intihbuaina hnu hma awm bawk si lo te, a taksa ah amah beih tu laka inven a tumna lama hliam nasa tak a neih te, enge chhan tu nge ni ang? A hausak vanga that nge thik thu vanga thah? Enge a chhan engmah an hre thei lova tun thleng pawhin chhui chhuah a ni ta lo a ni. Thil mak leh deuh pakhat chu a apartment luh dawna kawngka bula automatic light chu tu tih hriat lovin a kilhna lo herh thawlin eng thei lo turin a lo siam a. Bulb ah chuan fingerprint pawh an hmu nghe nghe a, mahse tunge a ni tih an hre thei chuang lo a ni. Tichuan, Indopui pahnihna hun lai ni vangin he case hi an khawih chhunzawm lo a, media leh chanchinbu lamah pawh Indopui chanchin tharin mipuite rilru a luah hneh em avangin tuman ngaihven zui pawh an awm lem lo a ni. Khatih zawng kha ni leh phawt se, comments lamah in ngaihdan te rawn sawi ve ula, kei chuan ka mimal ngaihdanah chuan Sipai zingah hian mi pakhat tu emaw chu a mah that tu a nawm ni ngeiin ka ring a, thuneitu lian ve tak, mi hausa ve tak a nih loh pawhin thuneitute zinga tel a nih ngei a rinawm a, an chhuihchhuah thei lo danah nangin enge in ngaih dan lo sawi ve ula, chutih rualin ka video te min lo thlersak thin avangin ka lawm em em a, like leh subscribe te kha lo theihnghilh lo ula mangṭha leh vek ule.